yingisa mhangu yi pfumale timhondzo hi ku rhumisa muyingiseri dr studios yi ku tisela nkateko wo endla vunavetisi eka facebook page na le ka youtube channel ya vona vuxokoxoko hi xitalo bela riqingho eka nambara 083 958 9310 kumbe u rhumela marungula ya wena eka email address ya ntokoto studios at gmail com n'wana mani vutlhari bya mhangela hi ku buta

i kuma ku ene mina ni ni munhu wa misawu phembe swa misawu i khale ni ri na swo swi leswiwani ni tlasi na va hlekelela ene kuma ni disturba vana van'wana ndzi hlangana ni ni bela hi ku ya hi tinani a ni bayize jiwani leswaku a ku ri misavage ra koho kahle ka tlasi ha va swi tiva ma swi takahle mina nghana vona ka tlasi liya hi jiwa loko tsari nga ri kona hi mhe a ni tla hasa hasa lero a ni fenisiwa ka ka ka ka ka si e swa ni bayisa bayisela tlasi ni ba a ku bayisa bayisa mina two months ni boha ngopfu ko ni nge swi hlayi leswiwa vhele cause a ni nge swi hlayi leswiwa swi ta ni inana ni na ta vulavula effect ngopfu leyi nga ta ku ku ku ndleke yini laya ku va ni hlangana na vanhu lava va ku hambanahambana se ku swi ndlise ku yini so ni ri laya jewan ni vuya ni feyile jewan hi muhlawuhlawu leyi a kuma ku ku tsakisa vanhu sometimes a swi swa onhela kun'wana kun'wana swa ku pfuna swi ya ku na we munhu n'winyi i tiyimisele ka yini mhani tsakisa vanhu nkarhi n'wana kuma kwale ku hlaya mali lama le ku tsatsaleni va tsatsa nhweta ni a dzumaka matiko mo hambana hina hi humaka la ka bungeni twa petse ni rivele ku se a ni munhu kuma kutanga xikolweni swi ndlaka ku machavachavana nyana maybe e vhiki nyana lerin'wana se ma tolovelana ni twa ku vanhu va hala ka n'wina kasi a va hala ka n'wina u swi ti ku hala ka vona ngisa ku wa huma kaya kumbe a nga humi so jovani va ni feyile ka sikisi ni repeat ona mhani
naku tlhariha ka n'wina ni lava ku tiva laha vonani a ni loko mi fe- eh, mi feyili mi ri ka a ka six a e loko se mi vuya hi game two a ma ha ri ka six a and vuye ka six a yes Okay. and twanana ni jiwayine um before ni fika kwalano ya ni jiwana ni ku wa wa ni ferini ni vutisa- and a mi ni vutisanga vutisanga wa ni ferini Ngifere. okay jewani ku fere lani ku na subject a ni lavi hlanganane ngopfu a ni tivi tivatiri ti nga a vo ma eight or ten va ti nga fiki ten mara va ti nga fiki ten va ri ku swi katsakatsanini lana swi yini yini swi yini yini swi katsakatsanini kwala se ingaku na subject tinharhu or four a na ha ri sure kahle mara a swi katsakane subject ta week nyana mara leta ta week mara ta strong a ni ti pasa letiya ivi ni pasa ni ni tlhelela kambe kwala ka six ya eight ni tlhela ni tlheriseriwa kwalaya cause eh, a ni swi tivi why sweswi ni nge vuli ku why cause vana ko ta repoto liya va swi vone ku maybe wa wa ri traumatize mm. na ku vona va vonise swin'wanyana mi nga swi rivali na n'wina va yingiseli mi nga rivali a vuri munhu ku bihini sweswi a swi vuri na swi ringi ene nga chaka vula ku i sasekini because ku saseka ni tithemende leyi n'wana ma ithemende leyi mani i fanele ithemende ra wehe wexe so eji one ni tlhelela ka six kambe ra two mm. a ni basa sini ya ka seven still ka seven eh? ni ya ka tlasi ya kahle ya normal ya kahle nga va ni ri ka ka ka ya hi ni tlhatlhela ka yona ya a because ni tsundzuka loko va ku va ni eh, thisara rin'wanyana a ri dyondzisa meta ri rhandza ngopfu thisara a ro ni rhandza hi jiwani a ni clean hi jiwani a ni bala hembe ni- that's why ni- a ni nga tsatsali hembe swo va tupak or ni tsatsa swi swin'wana ni tsatsa bamu ndzi rova banga hembe la blue a ndzi ambala ta blue hale ka n'wini ya hina hi mbala blue na white vele nkarhi oh eh na ambala blue na white eh swi swo taniya

handle ka xinokwane bya ku hlongoriwa lawani vatimachanele ya vona a kaye ne ndi vulavula swo aka ngopfu
leti vona ni sapote jiwa na vayingiseri

i kha yi huwelela ku vanhu va aids a va ngheni vanhu va drop a va ngheni va ala va yo tshama la mabenceni loko se ku fika nkarhi wa lunch a ni la ku ta munhu a ni tela a ku mhani nese hi pfuneni yini yini i xampini trela mongwe aka mhani nese ni loko ve ni ka chanele ya g one soli makamu inkomu

Alright, hi vuyisa swa swa mavhengeleni le ka Johan Solimakamu channel. Channel leyi nga number one misava hinkwayo ku mi tisela swilo swa xiyimo xa le henhla. Oh, oh, okay, na- ku ri mata wa yi nhleka ngopfu. na ma twisisa lama ma ku a hi nge mina hi manyikosi Eh. mi nga muka ha e misoja xi tlari blind Yeah. twana na u xi vulavula na na vavasati va tlhe va yima na xona ku ya lexi vulavula swo aka mara mo wa tibukwini ne a ti buku na xipfuni nchumu Yeah. okay m- mi ta yi khomela ku ku va hi hatli ya makete na ha ri na na timinetse tintsongo ka show um a va lo ni hlekisa ngoma nyiko se ni swi va ku swi ta dya nkarhi swantswa ni ni kota ku nwanyana mati um na mi twisisa leswi mi swi vulaka ku a mi chuhisi ni ku eight yi ba ngopfu marriage one kuma vutisa swin'wana swo hlekisa ngopfu ku ri ntiyiso ntiyiso wa- u- No, u- ma swi tiva- ntiyiso wa vava kan'we la femte no ma swi tiva ku hlekisa ngopfu yini Eh. ka ka ka ka ka swilo leswi ne Eh, and- okay ka don't say- jokes eh.
kahle kahle ma ta ku hlekisa ngopfu yini i jokes wa sweswi wa kumbe ntiyiso I- i joke liya i joke njhani ejiwani twanano ni mi Yeah.
byele ku hlekisa yini Mm. ku hlekisa mi sweswiwani ne ni nga fika ni mi byele swi swin'wana mi kuma ku vanhu va twa swi nga nyawuli mara n'we leswi a se mi swi imaginaku ma swi swi endla ku ma ma ma ni mi kombisa hi le ka tiktok ne i majina ni dj je Hey, manyala Juwani.
Ni ku hleke ngopfu. Hey, Juwani, mi swi vonile? Eh, a la- a la- a la ku mi answera kun'wana, eh. Mi te ku na- a mi- a mi hleke- a mi- a mi- a mi hlekini laha, a mi- a mi kombisa example yin'wana, eh, mi ku van'wana vo- eh, a nga ni hleka mi sweswiwa, kambe i joke leswi va n'wi mi swi vutisa, mi kha mi swi hlamusela sweswiwa phela. e semar vonani wa ku fana na dj jep a hi kombiseni hi le ka tiktok Eh, okay. ma swi vona yi discipline Yes. yi vulavula swo aka My mara favorite mi one. kuma ku yi kuma noto Ma- Swi- swi boheka ku hlekisa Swi boheka ku hlekisa.
oreka kumi noto yi kuma ku yi kuma 23 loko yi ri le ndzhaku yi- yi- yi ku 2 3 No, va ka va vitana timax. 2 3 phela a yi ndzhaku phela yi ku 2 3 swi ndhaku a hi 23 nga ri Yeah. 2 3 swa ba- swa themanyana Ya, i Ni vona ku demo 2 nyana 3 ma- eh vuyanyana katsongo Eh, okay sorry jiwani sorry no tsaka ngopfu kumbexani ya thank you Yes, sorry.
okay eh, and then loko mi fika ka 80 okay jiwani eh loko ni fika ka 8 a ni ka 8 cinca subject ya like maybe ya ka history science or whatever la a ha hlangananini laya ku ri nga ku loko ni langutana ti swi why a fa va nghenisa ku subject to tele ngopfu but i don't know but ni vula ku swi faka 8 fanele cinca subject and a hi byeriwi ya ba 8 vele so ku na minsi van'wana jiwani kuma ku n'wi vula hi vito minsi loko na vanhu van'wanyana i nga hamba i vula swilo kana n'wana kuma ku hangumbe xinangi hi vito a kwata mm. kana n'wana kuma ku a tsaka mara ni twisa ku ri dimani i ta tsaka minsi lowani matsana ni mm. i mihisa wun'wa yi two lowun'wana rest in peace vele mm. lowun'wana i kona va yisa lavana ni khala va ri xikolweni ava kwalaya a ti va kandziyela kandziyela nyana va yisa lavona kwalaya mm. ha ringana nyana mara ni twisisi ku why va va hatle mara jiwani swa hlamarisa nyana jiwani mara swi hlamarisi ka ni ku na va hatlisa va yisiwa xikolweni nkarhi wun'wana kuma ku va busy bara mhani twa ku fumela ngoma swi lamiwa hi ku ku tirha ntirho wa ngoma swi van'wana va hatla va kuma mintirho leswi va kuma ku i ta va ri busy n'wana kaya crash sweswo taniya masiku lama ni hlamarisini a ma ri he a ma ri kwalaho khale ma ri laphe Mm. Eh, mara swi kuma mara a ringana mara mara makwalaya ma tiwa swilo swa laha se laha xikolo ku ri va fana ku va ri jele se van'wa se va tiwa ku thathu um loko ndliwe lewa se ma tiwa hluvo exikolweni ku ndliwa yini a xikolo fanekisa ku yini ku ri anti yin'wani ta cinjhana woma hi se lamawani ku ri lowa i fita ku ya ka ti-comments hi wo ma hi chuzela phela Mazuzu- eh se la ni fanele ni chuza mina ku ni ya ka science history or comments se va se va mata ma ri two ma fika ma ku info lowun'wana eh ni wona ngula hi viti i like maringa u mama nyunyu this guy ne eh misalwa eh jewa ne even now ne na n'wi khensa loko nga tivi ni ta n'wi khensa eh swin'wana swa bedini fona ni loko loko loko loko no no cata ni loko no cata ni ti komba ku vulavula eh loko no cata cause he ku ya hi yena i tirhe ntirho wa yena

masta va va va wu vitana yini mucato walowo Eh. ve ri i lilili ni laha u cata lilili u fanele ku cineriwa Ya. good a ku hinkwenta ni ta vulavula micato wu fanele ku cineriwa ene swi ta ku endla ku i kota ku yini i focus ka swa ka family ya wena xisele xin'wana xi bya marito ma xexo xi nga fa xi ni endla ku ni ya ka ti-comments because mina ni fike ni nyanyuka laha hi jiwani ani davani ku matlhari ngo ma tive jiwani nga ku vanhu lava le jele matwaku loyi ya n'wi bata byatso a limanani le jele ma languta ku loyi ta n'wi tlanga nsati loyi lowo dya hi nga hi ka hi misela switori hi fona ko yizo yizo nga swi vona lava dikapa leswi va swi hlamuselaka lawa phela swi vona a yingisele dikapa loko yi kona mi ni yingisele dikapa mi tlha mi khomenta kwala mi ku mi ku ene n'wana mi baswi swo taniya se twana ni jiwani ni nge zani bayiseki mara ni nge bayiseki mina swi ta hi ta swona ku ni tlhari ngopfu jiwani genius na mina mi manyikosa buti manyikosa ri mester

Makwemfo va ku a ni tshame xitafulanini leswo ma tshame a ni me ni tshame ni ku rhumeleni Johani ntshoveni ku ta hlayisa ku ndlela ka yini a ni va ri hatlisa se subject ta divider swi ni mavundza ku a ku ndleka ku a ndleka yini ngopfu swa ku ku ndleka ene luya n'wana va ri i feyila ngopfu a lava eight va ri ba ngopfu eight se hi chuhile chuhi swi wena hi sweswo swi fana na metsa ni phele metsa hope yo fika yi chuhisiwa so Loko swa vana va fanele va va byela va ku info i nga endli science ivi ni ku why va ku no i ndlela ti-comments ni ku okay ni ku ni kome tlesa tikhome a ni ti wini vhele a a na ni vutisa swo tala na mi byela ku hayi ni swi kume njhani ku va va ndzi leswi leswiya i wa ku ni byelanyana sweswi mi yisa lowa khale ngopfu i ku ni ku okay va ni yisa ka ti-comments ni ka ti-comments ni fika ni nghena ka tlasa ti-comments kwala ni tsarisa ku ni a ni tla ti-comments mina so ni nghena ka italy ya mina o ti ta ti ta ti ta ti ta he lembe ri hela ni pasa mina masala man'wani majita ni na wona na wona kwalawa ma tibrata mina tin'wanyana kwala tisalasala eh, leswi ni eh, hlamarise ejiwani ni huma mi enama ku ni hume njhani laha jiwane eh? i don't i don't i don't want to lie swi ri vona va xilungwani va hosi ne mara ni vula ku a ni swi tivi ku ndleke yini laha mbati ni vula ku a la nchuwutsiwini already ku fanele sweswi va nge metso wa ba na wubi

loko a no va yunivhesiti or a college ne a ni ta na certificate tin'wanyani ne sweswi hi nga kumeki mintirho van'wanyani na hina van'wanyani a ta ka yi phasapasa hi mati hi mapuma Yeah. mabyane a ni dyondzeke ngopfu mabyanyane so ni dyondze three ka le ka grade eleven yi ni kandziyele jiwani and the reason why yi ni beni grade eleven and na reason why kuma ku yi vula sweswiwani loko ni nge kumi chance yin'wanyana wa yini bini grade eleven ene kokwane mhani ebyeni byeni byiwani ku a ni dumi mina grade eleven kwa yini bini ku na meme van'wana um lava ni nge ti a va ni lava hi tlhelela ndzhaku phela se a va ni lava meme lavawani se meme lavawa loko na biwa hi nhwenyana luya meme lava loko va ni lavisa leswiwani kokwana ni fanele ni nghena kuma ku yeses a ni loko i ri ka ti-comments

yi khe yi hlekelela so yi huma hi n'wina so n'wasusenyana ku ku na swin'wanyana even then ah, hi va hi va together yi ni dyondza subject leyi loko no felele yin'wana swa ku loko ni felele yin'wana ni ferile ene yi leka leyi yin'wana ende yin'wana a ni yi koti mm. ma yi twa se thakele kwini mm. leyi a ni yi koti ni kota leyi wa mina mm. fika yi ni ba titing liya why a yi mfeyerisa ku ruku ya milava no
mataswinene jiwane i ku um eh, eh, eh, a yi ni lava mara kuma ku eze ni mi hlamusele masunguneni ku ku na leswi kuma ku a wu loku ndleka swona mm. a wu loku ndleka swona u yi le ku bayizeni blind munhu wa nyanga hela a nyanga tseka masisisi mm. a ti ni hi be jiwane ni tlhela ra vumbirhi hikuva a wena na switere ta va ri swin'we lawa holo munhu a swa ku byela sweswo jiwane ene swi wa ta swi ni kombisa yena a ni na navela ku nkarhi wun'wanyana ne a swikolweni ne a swi ri kahle leswaku loko u fana ku i ri phorisa a swi ri kahle loko i thoriwa tikweni rin'wanyana i nga thoriwi kwalaya tikweni leriya ku fana maphorisa because lebyin'wana swa nyumisa lebyin'wana mi nga ni tshama laha va ku ni ta khomeka n'wina lawa ya swi tshama- va tshama va yi rhuma yi- na yin'wana ya kwala ka mudavula va fika va ku yi ta yi ta ni khoma yi fika yi ni ho- yi ni hoxa avhenini yi nga ni fasi yi nga khiyi no khiya yi ku u khomelela rivanti ri nga pfuleki ngopfu na switisa leswi mi swi vulaka eh. a yo nyuma eh, eh, ku misa lowu ta ndzondza and mi a ni swi twisaka ha yona yi lorimasejiwani mm. so leswo loko hi nawu ka hlafe loko i thoriwa mi hi fana mi leswiwani ni nga ka bungeni a ni fanele a thoriwa kwini ka maxamu or whatever mm. so so so so leswi a swi endlisa swona ni mi kuma ku leswi va mhaka swi va nga ngopfu na hina hi jiwani ku ni ku swi affecta mm. hi ku nkarhi wun'wana i kuma ku um a ni ri hi swona no vula mm. fana sweswiwaka mathichara hi mamasiku lama eswihlangi phela mm. man'wana ni ringana na vona mm. mi ni tswala n'wana mi moko ya nga hlamulani kahle mina yena kumbexana ku ha kula kumbexana a ni crush ya yena ni nga ndzi swona ni phela bolo handle eh, or swin'wana boya ku njhani ku sweka a kuma n'wana mi va ku va ri n'wana manyikosi luya ku ndleka yini and i swin'wana no kombisa ku swi nga humeleli swo fana leswi swo taniya ku nkarhi un'wanyani hi nga tirhisi hi va personal ka swilo leswi swi nga fitiki cause ha ma hi khomeleta van'wanyana ene ha khomeleteka ma twisisa so ni feyila ndhuna three years liyani layani ivi ni vuya ni pasa xikwembu a ni tixi xi londzisa ku yini ni ku grade twelve ha ku la ka grade twelve ku fanele ndla masalamusi kokwana

chumba xa xa economics eh mara a tiwani a ni hlaya a ndzi tiva ni kota grammar na vayisana va nga dyondza vona vo fana na vo vo phisi ya vayisana va nga dyondza va swi tiva vayisana vanhu va kombisa kombisa swin'wana swin'wana ku ni ta fika kun'wana la ni nga fika ni ndo ni pasa fo boni va byela vayisana va ta khensa vo vayisana vanhu va rhandza ngopfu va swi tiva na vona va rhandza ngopfu vafana va two na n'wana va nge i eugene tibrata ta mina vayisana vana vona va ti le xikolweni na ri endhe ya life page one

and a ti ri good na a ti byona tswa tibuku a ti a ti a ti blaya lebyiwani poison i don't know Eish. ku a nghenelela i don't know vatsanyana ni so se lo ene tlaa hlamala loko loko ya nghena swi nga tlasini tshama swi nga a la ya tshama swi nga le tlasini so hi jiwani loko a grade 12 misava ni n'wi xiyeka grade level misa luya ta ti nyiketele kokwani mavona mona a ti nyiketele kokwani mati n'wi be nte mani a xi give up xikolweni xa lexiya hi nge vuli ku a ku ri apartheid ku na apartheid maybe ta ku maybe a chavisiwa hi swin'wanyana xi se xi ya xikolweni ku xi ta pasa hi kokwani hleka wa grade twelve xi huma hi n'wi gemba kokwa wena

ha fika ni nghena a ni pase three ti- ni ni dyondze ka three hi ra three ni pasa phela ni ya ka grade twelve swa ku ra four a na ha nghenanga ni- a na ha dyondzanga na ha ripitanga ri ntlhanu ku ripita ra four ni ye grade twelve eish a no fika laha kokwana ne remember ne i think ma grade twelve hinkwalo ku helerini ni ku geza na science na ti-history and everything a hi fika vo ma i think loko ni hembini van'wani ta mi to tsala kwalani loko a hi fika vangani ngana nkarhi wun'wani munhu wa wa rheta kun'wana a nga ha tsundzuki kahle mara i think a hi ri vo ma two hundred and something two hundred and kota nga pasa a hi sefasefa leyi van'wana va fele ka grade level mm. ivi loko ri lani ku na lexi va nge i xedula leyo va katsa magrade twelve hinkwavo va tsaku number one mani ka tirhela dlaya swi fika ka number ncela le va nga ha yi hi ku tlilasi yi dyondza hi history ro yini mm. hi march ni khoma na mancele n'wana mhani va magrade class hinkwawo a ni vutlasi na mina va yima tsa hi march a yi hlasi ya mina ni va vula hi magrade twelve hinkwana hi katsa na vanhu va sayense so lero ni domu ngopfu lero ni domu ngopfu mara a ni domu ngopfu and and and nge pfuki ni ve don mm. why na why lexi xi ni ferisa ni ta xi vula why lexi ni ferisa lexiya maths ne a ni nga wu koti mm. and hayi va ni nga wu koti lero a ni nga ti nyiki nkarhi ka wona matsana ni nga ti nyikaka a ni chuhusiwe so swa ni nga vula loko va kumetse ku ba ngoma kuma ku na mivheni va na metal slayer kumetse ku ba ngopfu mm. ivi ku va na l o a ni nga yi tsali LO LO mina a ni nga yi tsali ni nga ni nga tsali swa olova ni tshama ni ene na na Xitsonga ni a ni pfe ni bayizabayiza Xitsonga leswo ku na mimin'wana pfe yi hi vitana yi ku hi ta hlaya ti ti ti ti le mahlweni hi ta hi ta vutisa leswo ku maybe i ta na xitori xo karhi mhani ni pfe ni ku mo tsala noto mem yi ku fane nkarhi wa mina so i kuma ku sweswo swa swa ni affect hi swona swi nga fika swi ni affect swilo leswiya ivi ti ta ti ku hi hi June.

siyahleka tivan'wana manje and menzeni a chivhe ngopfu ezeni e a chivhe ngopfu hi june ya ka trial and at that time a ku ri na crash yin'wana ya mina laya mm. a xi lava plan hlangi xa blind and hlangi xa ne hi xin'wana lexi na xona xi nga fika xi ni xi ni kombanyana layitinyana hi xin'wana mm. like ni vula njhani ni vula ku hi swa tibuku a nga ri n'wana wo bayiza bayiza n'wana luya se tlanga xa maku na xi lavalava laha xikolweni ene munhu wo hlaya tibuku hi va ri va ri rhandza tibuku hinkwato lexiwani exikolweni lexi ni ku va beka kona yi xa hlaya tlanga lexiya so u tlanga xa maku ni ni ku xi zamazameni kwala a xi jikajika xi na mona a va nga xi tolovelanga vafana xi zamazama xi zamazama xi zamazama xi jikajika a ni za ni give up-a mina. ti ku september a hi swa swi vona hala ku hakwa kwa wena hala loko loko njhaka sweswi n'wana swa ha swa ha tsengiwa ene bema ka va vula va ku n'wana nga teki va muti wa so vanhu va sona sona so vusiwana ene va swa vusiwana va byela vusiwana wa ni vona ndzi va dyo ku teni va ri dyo kumeka number ncile ka magrade 12 hinkwawo hi classini be magrade 12 hinkwawo ma katsanini ya eh so ivi ndzi endla njhani xi ni va ni zama zama a xi va swi ni tsandza ni ku give up na ximbilwanyana vhele siku rin'wana hi september ni khoma number

xi la hlangana xi ni fonela siku rin'wanyana xi ku um a hi hlangana so na so na so na so a hi ku ya hi hlangana hlangana xana ku hlangana xi ku mina ku lava ne mm. xi ku mara a hi rhangi ya hi hamba hi ya xikolweni hi ya hlaya tibuku every day mina na wena swivanavana bya tlongo leswiwona swa va ta wa hi jowani ku na leswiya swa ku um evuton'wini i kuma ku munhu wa n'wi lava mara wa swi va ku munhu lowo swi n'wi tsandzeni swin'wana ende ende reason wa swi vona nga ku nga va ku ri yini ngopfu ende ni dyiwa ngo nkarhi wa mi wu tele ngopfu kwini e cause nga hlawula nga ku ive a ni zama ku ni seta seta swa lexi nga vuya ku ha ni foneriyi back loko a ni fonela hlawulani a hamba ni fonela ku a ntirhweni a xikolweni ni ku ya xikolweni a swi hi ku tirha tirheni sweswi hi ku ya ntirhweni bese na se za masiku ndzhaku nyana sorry guys eh twanana hi jiwani eh a ni twa ku mitama ya mitama ka timara yi fana jiwani no yi ho yi heta sweswi show eh ho yi heta eh eh twanana jiwani loko swi kala a yi hema ta ku va ta ku dlaya eh ha ni vona n'wan'wana eh so jiwani loko se ya xikolweni hlangana xi hlamba xi ni yisa xikolweni ene ku na mahita man'wani ma three ya ni tshama na vona nge tirhi i peace na eugene i mahisa va mina mahisa va ni tshama na vona blind so loko ya xikolweni la i kuma ku hlangana xa ma hlamala ku e wanuna hlangana xa mina ni ndlaka yini se hlangana xa loko ya xikolweni a nga ta mhaka ta ku jola a ni hambana ku swa buku la ni pfala xikipa a ni hambana munhu wa byala vhele wena xikolo ku hambana ma swi voni ku na ku hlayeni vanhu loko va tshameteleka byaleni va nga swi twisisi ku ni ya kwini ni ta ku no no jikajika hlangana xa fika xi ni dyondzisa

nhlanga xa loko hi fika xikolweni ne xi ndla sayense xo se xi fika laha xi fika xi ndla timhaka ta ku xi ni hlela xibukwana xa english xi hlaya xi ni hlamusela hi xichangana xi hlaya xi ni hlamusela hi xichangana okay sharp hi ya ka metse loko hi ya ka metse xi xi ni dyondza metse xi ku famba dyondza vanhu van'wanyana chomi ta wena hikuva xi tona ni tshama tshama na vo mani loko ni suka laha ni xi siya ni ya peace xi ndla sayense ya xona na geography ni ya ka va hisela va mina va ni ni ta xikhoma ku se ni tlharihe ngopfu. dyondza va hisa lavaya Yeah. va pase hi mi va hisa na swi va swi tela n'wana kona ma swi tiva ma hisa lama ma yi two hi mi nga va pasi va fana va ni fanele va kombana va kombana va kombana va kombana ku hi leswi na leswi nga dyondza swona kona wa ma ni tshemba ku dlanxama xi teka sayense lexi xupo xi ni dyondza swona Yeah. E- every day ta xi hi dyondza swona hi jiwani ti ku ti- ti ya ka december ni principal ya hina ni yi te joani yi fika interest yi ku eh, eh, a fela swi nyumisa seni a ni se vala ku hi motivate ku ri hi kota ku ya a hi kona ku twa ku hi tibuku ti njhani mm. ke mana fika lafa i nyinga na hundred rand that guy a fika ni byela ku hemfo va ta ku yini i nga ni disappoint kome hlaya tibuku i ta pasa ni swi vonini ku kundleka yini sweswo a ni hlamusela hlamusela sweswo a ni tlhela a hlamusela mm. ene kona ku ni hlamusela ka rolo se mhe se ni nga redi se ni ameni se ni xo mm. hejiwani loko nga ni bya xikolo ni hi hepsa final twanana a hi ri vuma 200 and something a hi nge maybe no pima lava twanana va ta tatisa kwalaho ko a hi ri vangani a hi nge a hi ri 270 ka magrade 12 hinkwawo mina ni tikuma ni ri ka vuma 100 and something Mm. kwani pasini ya mi suki ka number two ya ncini ya ni vule ka 100 and something hi jiwani yi khomeni hi fikisa sweswo emakumu ka nongonoko wa hina wa madyambu ya siku ra namuntlha manyikosi va ha ri kona va ha to continue tshamani na hina hi ta tshama na n'wina inkomu Juice on the beats.